Te tiştek ji min re nehişt. Du şivan li ser xweşbûn û tamdariya xwarinê sohbet dikin. Yek ji yê din dipirse, Li gor te xwarina herî xweş kîjan e? Hevalê wî wiha bersiva wî dide, Bi serê min û bi serê te, di dinyayê de ji pîvazê xweştir tiştek tuneye. Piştê vê bersivê herdu hinekî bê deng dimînin, paşê xwediyê bersivê ji yê din dipirse, Min axa got, de ka tu bibêje, tu ji kîjan xwarinê hez dikî? Yê din bi hêrs got, Mal ne xirab, ma te tiştek ji min re hişt ku ez bibêjim. Heft roj. Mamoste ji xwendekaran re got, ji talebeyan re got, Muallim, divê hûn nivîsike wisa binivîsin ku navên heft rojan tê de derbas bibin. Xwendekarekî wisa nivîsî, Bavê min roja Yekşemê çû Nêçîrê. Masiyekî ewqas mezin girt û anî malê ku roja duşem, sêşem, çarşem, pêncşem, yn û şemiyê me xwar hêj jî neqediyaye. Rêvî. Du heval li benda trêne bûn. Ketibûn meseleyên kûr. Di wê navberê de trên derbas bû. Li pey trenê bazdan ya reviyan lê negihaştine. Yekî ji wan got, Qe nebe em ji trêna duyemîn nemînin. Dîsa vegeriyan meseleya xwe. Trên dîsa derbas bû û dîsa negihaştine. Yekî dîsa got, Em ji wê trenê jî nemînin, lewra eva dawî ye. Wan dîsa dest bi axaftinê kir. Trên çû. Li pey bazdan, bazdan, bazdan û bazdanyan reviyan. Wê carê yek ji wan sivar bû. Yek ji li hindirê tren, trenê ye. Lê yê din negihaştiye. Yê ku jê mayî. Kenya, zilamekê ku di vir re derbas dibû jê pirsî, Ê ku ji trênê ma tu yî, hevalê te sivar bû, ma tu çima dikenî? Wî jî bersiv da, Ê ne xalo tu nizanî, ez dê biçûma, ew hatibû ku min bi rê bike. Wêneyên wesîqeyî. Reşît ji bo bikeve karekî fermî yan resmî, serî li saziyekî dide, sazî yanî kurûm, serî li saziyekî dide. Sazî heşt heb wêneyên wesîqeyî jê dixwaze. Wês xelq fotoraf jê dixwaze. Lê Reşît nizane ku wêneyên wesîqeyî çi ne. Ev jî diçe ji hevalê xwe Metîn dipirse. Metîn jê re dibêje. Tiştê ez dizanim wêneyê wesîqeyî ew wêneye ku tê tê de nîvî bejna mirov xuya xuya ye. Tu çalekê li vir bikole ez ê dê herim wênegirê bînim û wêneyên te bigirim. Reşît dest bi kolandina çalê dike, dema Metîn vedigere dibîne ku Reşît heşt çal kolane. Metîn şaş dimîne û dibêje, Kuro Reşît ev çi ne? Te çima heşt heb çal kolane? Reşît, Ê, ma ji min re heşt heb wê nexwestibûn Metîn. Metîn, Wî te çima wisa kir? Jixwe min heşt heb wênegir anîbûn. Her derê min diêşe. Mirovek diçe cem bijîşk yan doktor û jê re dibêje, Ez benî, ez gelek nexwaş im, her derê laşê min, her derê bedena min diêşe. Bijîşk, yan doxtor, laşê vî muayene dike, diştê xwe dide ku derê, deştê xwe dide ku derê, mirovê nexwaş dibêje, Na, ev derdê naşê. Bijîşk, xwe hinekî aciz dike û jê re dibêje, Tu nexweşiyên te nînin. Tu nexweşiyên te nînin, tu ne. Êdî nexweş xwe aciz dike û tiliya xwe di ser laşê xwe re digerîne û ji bijîşk re dibêje, Binêre, ev der diêşe, ev der jî û ev der jî, yanî ez destê xwe didim ku derê Ew der diêşe. Tu çawa dibêjî tu nexweşiyên te tu nexweşiyên te tune ne? Bijîşk şaş dimîne. Wê carê destê wî muayene dike. Pişt re dikene û jî re dibêje. Bira jixwe tu destê xwe bidî ku Bira jixwe tu destê xwe bidî ku derê dê ew der bêşe ji ber ku tiliyê te şikestiye. Lênûska vala Dilgeş ji xwendingehê tê malê, bavê wê jê re dibêje, Dilgeş ka were ez li lênûska te binêrim, defterê te binêrim. We heta niha li xwendingehê li mektebê çi nivîsiye? Bavê Dilgeş li lênuşka wî dinêre ku lênuşk vi ku vala ye, şaş dimîne û jê dipirse, Çima lênuşka te wisa vala ye? Tê de tiştek tune yanî boş e? Qey hûn li xwendingehê tiştek nanivîsin? Dilgeş, Belê bavo em gelek tiştan dinivîsin. Na xwe çima lênuşka te vala ye? Dilgeş, Dema mamosteyê me tiştên ku li textê nivîsandiyê jê dibe, ez jî ji defterê xwe dibim.